Din hija alfabet tal-brejl u alfabet normali. Normali. Allura l-istudenti li qed isuru dan l-istand qed ikollhom esperjenza li għalkemm ikunu fil-livell primarju jew sekondarju, ikunu konxi illi il-persuni nieqsa mid-dawl jużaw alfabet differenti. U allura hekk ikunu iktar konxi tas-soċjetà ta' persuni li jgħixu f'dinja ta' ambjent mudlat. Għax fir-realtà l-ambjent ta' madwarhom ma jarawhx. Allura f'dan is-sens aħna nkunu iktar nies li mhux biss nifhmu ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum tagħhom imma naraw aħna stess kif nistgħu nkunu tajnuna. U eh, dan qed jiddiversifika iktar il-kunċett inklużjoni soċjali. F'dak li huwa l-iżvilupp soċjo-ekonomiku għaliex. Għaliex illum it-touchscreen qed jaqta' qalb il-persuni eh, omja. minħabba li kkumplikat ħafna. Allura qed naraw bħala VO biex niddiversifikawlhom il-ħiliet, l-abilitajiet tagħhom ħalli d-dinja tax-xogħol u fid-dinja tax-xogħol ikunu dejjem inklużi u dejjem konsistenti. Dan jappella għalikom iż-żgħażagħ għax għada pitada ikolkom iktar responsabilità fil-ħajja u tidu tkunu tafu naturalment xi tridu tagħmlu għal dawk li B'xi mod jew ieħor aħna naħsbu li huma vulnerabbli. Imma fir-realtà hi li jgħixu dinja differenti minn tagħna. Dak li hemm madwarhom ikun differenti minn dak li hemm madwarna. Huma ppreżentaw ukoll din ehm, l-informazzjoni fuq l-istevja. Tajjebek, għaliex għax illum mal-pubbliku li ġie attenda għal wirja agrarja ehm, qasmu l-istevja. Għalissa għaddejjin briċerka fuq l-istevja għax Il-Maltin u l-Għawdxin tradizzjonalment ma jixorbux ilma, jinsew. Anzi jixorbu ilma wara li tinżel ix-xemx, li mhux tajjeb għas-saħħa tal-bniedem. L-ilma trid tixorbu matul l-enerġija tad-dawl tax-xemx. Allura qed nagħmlu eżerċizzju fejn iduqu werqa stevja. U mbagħad matul il-ġurnata huma stess qed jgħidulna taf kemm qed nixrob iżjed għax qed qabbadni l-għaks, get my point? U dak jagħmel sens, għax l-istevja hija antibiotik naturali, jiġifieri s-sistema diġestiva b'mod naturali tinċentiva mhux qed tieħu xi ħaġa artifiċjali. U qed ikollna ħafna idejat minn għand in-nies kif l-om jgħada pitada kif qed nispjegalek ikunu parti mill-pakkett tal-agrikoltura, mill-pakkett tat-turizmu, mill-pakkett eh, soċjo-ekonomiku, per eżempju, Għandna wkoll l-istorja fuq il-Braille tal-aħħar elf sena ta' storja eh, tal-imdina, tal-agrikoltura u l-ambjent. Għaliex għax kull min jidħol l-imdina kulħadd jgħidulu ehm, eh, kemm kienu kemm kienu jgħixu nies li kienu jirrappreżentaw il-min ħakem il-Malta, imma dwar l-istorja tal-agrikoltura u l-ambjent tal-imdina m'hemm xejn. la għall-Maltin u laqqas għat-turist. Allura aħna permezz tal-pakket tagħna non-visual tourism tħalna analizzajna illum ehm, il-visuali u non-visuali kif jistgħu jikkontribwixxu u flimkien il-visual u non-visual iddeċidew illi Kulħadd jitkellem fuq l-ambjent, kulħadd jitkellem fuq prodott frisk bninu naturali, kulħadd jitkellem fuq l-agrikoltura, kulħadd jitkellem fuq il-bidla fil-klima, imma fl-imdina m'hemm xejn dwar dan. Allura huma għamlu ktieb sissa qiegħed bil-brail daqt ikun fuq hard copy wkoll nista' nibgħat kopja tiegħu jekk illi jirrappreżenta l-aħħar elf sena ta' storja li sawru l-ambjent u l-agrikoltura fl-imdina. Li hija xi ħaġa li L-għomja stess iħobbu jgħidu li huma jridu jagħtu kontribut lis-soċjetà. Jiġifieri ma jridux jippreżentaw lilhom infushom bħala vulnerabbli jew bħala nies b'diżabilità, jridu jippreżentaw irwieħhom bħala nies attivi. Allura aħna daw ix-xewqat, daw il-gosti, issa prezzati jew li aħna ma nitwix dak il-parametru, imma nippruvaw konsistentement minn jum għal ieħor nġibuh il-qudiem. Hawnhekk hawn il-posters ara tal-ħiliet. Hawnhekk eh, qassamna hawn pereżempju wieħed minnhom qed taraħ Epifanio jqassam l-istevja lil eh, ħanut li jagħmel healthy food. Ok, għawek għaw Marija għed t-prezenta l-istevja eh, lil madam tal-iskola primarja ta' Dingli. Aħna għandna r-rota tandem biex ta' wara ikun jista' ikun blind u jkun jista' jaqdef qed tifhem. Għandna student hemmhekk ta' seba' snin tminja ħawwel għax huwa blind ukoll biex ikun komuni. Għandna lil Stephen, lil Michael u llum magħna għandna lil Bridget Bridget Micallef illi hija artista l-unika artista blind tan-knitting. Issa peress li l-omja għandhom l-ewwel kollezzjoni tal-arti tal-omja Maltin, jiġifieri jpinġu, jaħdmu l-iskultura, jaħdmu l-fuħħar, aħna ħanżidu din il-kollezzjoni ta' wirja ta' arti tal-omja Maltin issa biex xogħol tan-knitting illi qiegħda tipprepara qiegħda tħejji Bridget. Il-ktieb para il-Maltese Blind Art Collection għaw 13 il-persuna għamja, inkluż l-ex-deputat għami ta' Għawdex, illi, illi Kevin Kutajar, Dr. Kevin Kutajar, ok, dawn huma t-tinġiet tagħhom kif bdejna u għaw storja dwarhom ukoll. U, u, u kif spiċċajna, x'imbagħad spiċċaw jagħmlu affarijiet. Imma hekk meta xi ministru, prim ministru, kap tal-oppożizzjoni u minnu, imur barra l-pajjiż għandu showcase. Għandu ktejjeb hawn fuq hard copy u jista' juri l-arti tal-omja Maltin f'liema livell waslu. U dan ifisser il-qalb sabiħa mhux hekk tagħna bħala poplu. Dan huwa tip ta' tadam li kabru huma wkoll għassu għandna nippruvaw il-kabru fl-istess, għandna għafna affarijiet. Li hemm qed jgħid ara, kif spjegajtlek it-taskrim il-problema, eh? mela, aħna jixti illi il-VO tagħna Visual Non Visual Network, ok? Tkun instructed mad departiment tal-Edukazzjoni biex sew l-teachers tal-PE tajjebek, inkluż l-studenti, tħarriġhom fit-tandem. U nagħmlu it-tandem bicycle rally, secondary, tournament ma fl-iskejjer kollha biex l-istudenti jkollhom iktar idea l-adolescenti, ġifiri bej 13 u 15, 16, etc. plus università, ikollhom iktar ideja kif jikkomunikaw. Ma l-om jgħalli, sforza l-om jgħamawx f'pajjiżna. Ġifiri aħna ħanibnu tim ta' tandem bicycle ta' wara għami u ta' kuddinjaw, li tollu nikkompli. Dan it-tip ta' inizjattivi ma jeżistux.